Prova żomma. Ma tistax ma żommiex. Ma tistax ma żommiex.
Inti tagħti parir ħaddieħor kif. Tkun għal inqas eh, eżempju importanti. Mela.
X'effett wara aktar jekk nitlif xaħam jew le li huma l-iktar affarijiet importanti? Tajjeb, mela hemm min jaħseb Alfred illi l-ikel biss jew it-training biss jew l-ikel u training flimkien biss li ħa jagħmlu d-differenza, però fil-verità, ħajjitna u ġisimna huma ħolqa, huma katina. Jiġifieri, anke kemm norqdu, kemm nixorbu ilma, kemm ikollna stress fil-ħajja, fost l-oħrajn, kollha ħa jaffettwaw xi ftit. U illum ħa niftħu naqra fuqhom, Alfred, għax it-tajba qiegħda hawnhekk, illi sabu li l-istress, Mhux kemm għandek minnu li għodt, imma kif tħares lejh. Mela hemm min jgħidlek isma' jiena xi rrid allura, li nkun bored, m'għandi xejn f'ħajti, illi nkun qisni dejjem l-għajjiena ma nagħmel xejn, jew aħjar illi jiena involuta f'ħafna affarijiet għax kapaċi nagħti lil ħafna nies fosthom il-tal-familja u ħbieb oħrajn. Tajjeb, u llum, anke jekk ir-reġija tista' tillowdja naqra l-istampi, ħa nibdew niftħu naqra fuq hekk. Fil-fatt hemmhekk ara, ġibna eżempju ta' ftit ommijiet, illi dawn, minkejja li jagħtu kollox lill-familjari tagħhom, isibu naqra ħin għalihom ukoll, għax huma japprezzaw il-fatt illi jekk inti ma tiħux ħsieb tiegħek innifsek, kif tista' inti tieħu ħsieb il-ħaddieħor? Għax ejja npoġġuha kif inhi, Alfred. Jekk Alla ħares qatt xi ħadd, pereżempju, li jkollu t-tfal, jara illi għandu kundizzjoni medika, inti ħa tispiċċa illi l-familjari l-oħrajn iduru b'dik il-persuna. Mela flok ma. il-persuna li hija l-omm f'dan il-każ qed iddur bil-familja tagħha, il-familjari jispiċċaw ħin kollu jaħsbu fiha, wara l-iskola jmorru jarawha l-isptar Alla ħares qatt, ir-raġel fuq ix-xogħol qed jitħawwad u dawn it-tip ta' konsegwenzi illi ħadd ma jridhom. Issa kif aħna għandna l-poter li daw innaqqsuhom? Kif nistgħu anke sa ċertu punt nipprevjenuhom? Billi nieħdu ħsieb tagħna nfusna l-ewwel u qabel kollox. Hawnhekk anke qed naraw grupp ta' nies imħalltin insomma illi Kif ngħidu dejjem, Alfred, fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Jiġifieri meta inti tara nies illi forsi huma akbar minnek fl-età. Anke li tkun fi grupp tgħinek. Bla dubju. Fil-fatt anke jekk tmur mixi, jekk tmur ma' xi ħadd ieħor, qed tgħid kelma hu. Hu ħa żżommha aktar.
Għax qisha hi jekk m'għandekx ħabib ħa tgħidlek hu ejja imxi, mhux nofs jawm morru 'l hemm. Sempliċement mixja, aħseb barra kikun training regolari li jsir is-sura ta' nies. U jekk imorru żewġ nisa jimxu naħseb isibu xi jgħidu. Dik dejjem.
Anke żewġ tirġiel ta'. Imma żewġ ġifieri. Ngħidu għan-nisa biex inħeġġuhom imorru jimxu. Eżattament. U din idea tajba ma' ħabiba tiegħek. Dejjem, dejjem.
Ara, jiena ħobb dejjem ngħidlek, partit politiku, klabb tal-futbol, mhux magħmul mill-individwu, magħmul minn tim ta' nies. Ġifieri, dan fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Anke

Tbagħtix fis-silenzju, do not suffer in silence jgħidulek bl-Amerikan. F'liema sens? Illi inti anke dik il-problema minnha nnifisha, jekk qed titkellimha, l-impatt tagħha qiegħed jitnaqqas. U fil-fatt anke l-kelma fear sabu xi ħaġa vera interessanti illi dik nistgħu narawha bħala il-bidu l-ewwel ittra ta' erba' kelmiet differenti, false expectations about reality. Jiġifieri il-biża' għal ħafna nies dik li hi, illi jiena nibża' illi dak li ħa ngħaddi minnu jew dak li rrid nagħmel huwa ħafna agħar milli fil-fatt hu. Mela pereżempju, biex inġibu eżempju konkret, dawk in-nisa li jsegwuna Alfred jibżgħu illi għax jagħmlu naqra weights jistgħu jiksru xi għadma. Jew pereżempju għax huma għandhom nofsija għalihom infushom ifisser li qed jonqsu lit-tfal. jibżgħu illi pereżempju ta' madwarhom ħa jgħiru għalihom għax qed jagħmlu naqra progress. Issa dawn l-affarijiet jistgħu jkunu vera, però daqskemm ikunu vera jistgħu li ma jkunux. U wara kollox ir-responsabilità tagħna hija lilna nfusna Alfred ta. Da ħadd mhu se jgħidlek, isma' Alfred hi. Bil-kafe tonqos.
Iskont kemm iżidu ħalib u zokkor. Dejna bla zokkor, Tajjeb. Imma taf għaliex ġrajt għat-toma. Ekku.
Il-ġisem hekk ta. Jekk inti dderriet. Le, le, qabel ma kontx ngħaddi, imma pereżempju it-toma tidra fil-verità. Mhux hekk. Ġrew min jitfalek erba' zokkor fit-te. Prattikament jekk tibda tnaqqas inti, apparti li z-zokkor imur fiż-żaqq, hux hekk? U mbagħad jikkaġuna ħafna problemi. Imma aħna għandna ħafna dijabete Malta. Ekku hi. Jiġifieri inti tiskanta tkun fast u ħadt tliet espresso mal-ġurnata pereżempju. Eżatt. U speċjali aħna ngħixu f'kapital. Belt kapitali tiltaqa' man-nies, titkafè, titkafè, imma jekk ma titfa' xejn zokkor ma tkun ħadt xejn, hemmhekk ħadt erba' kafè u tfajt sitta probabbli tkun, għax ma tikkalkulax.
U fi drink salfred huwa l-aktar mod illi inti forsi qas qed tinduna kemm qed iddaħħal zokkor, il-famużi cocktails, ħafna nbid, ħafna alkoħol, jiġifieri kultant jgħidulek jien qas nieħu ħelu ta', qas naf biex nieħu x'inhu, jien m'għandix sweet tooth, u mbagħad nibdew naraw illi dawn id-drinks lanqas tkun taf Kemm qiegħed niżżel minnhom. Allura eħe, jekk xi ħadd bħalek Alfred jidhra illi ma jiehux zokkar mal-kafè ara x'differenza. Mela jien ngħidlu qabel kont tieħu żewġ inti kuċċarini ma' kull kafè. Tajjeb li ngħidu li llum hawn sostitut għaz-zokkor ukoll. Ukoll hemm il-famuż stevia fost l-oħrajn. Għandek sostituti magħmulin minn pjanta naturali. Hekk huwa. L-istevia li jekk iġġorrhom miegħek. U tista' anke tistaqsi għand ristorant. Jekk tfirħilha huwa inti hu.
Eżatt.
Jiġifieri anke llum il-ġurnata ħafna restaurants, ħafna kafeterijas jikkaterjaw. għal bżonnijiet differenti, m'għandekx inti għalfejn tistħi għax tgħidlu 'sma' għandek sejf jgħid jekk jogħġbok, daqshekk xi se jgħidlek le u tieħdu bla zokkor forsi għal dakinhar, jew tgħidlu 'iwa ta' darba li qiegħda hawn ħa nagħmel kuċċarina zokkor. Issa, it-tajba qiegħda hawnhekk illi dawn il-biżgħat li qed insemmu, Alfred, inti billi ħa toqgħod tinkwieta fuqhom inti ħa ssolvi xejn, ma faċli ngħidlek tinkwietax. Għax fil-verità sabu din, Alfred, illi inti, kwalunkwe stress, kwalunkwe problema tal-ħajja, huwa kif tħares lejha illi jgħodd. Jiġifieri hemm min jgħidlek jiena qed ħabbat iktar qalbi bl-ansjetà. Jekk inti dik tarha bħala xi ħaġa pożittiva, mhux ħa jkollha impatt ħażin fuqek. Mela it's ok illi trid twassal it-tfal pereżempju fil-ħamsa, allura fil-ħamsa neqes kwart inti qabdek panic. It's ok, mhux ħa jtik attakk tal-qalb. Jekk inti tiffoka li dik kienet it-taħbit tal-qalb huwa reazzjoni ta' ġismek b'mod naturali, mhux xi ħaġa ta' nkwiet, inti, dak l-istess stress mhux ħa jagħmillek daqshekk ħsara. L-exercise u l-ikel tajjeb huwa pprovat li ħa jgħinna nikkontrollaw kemm ikollna livelli għolja ta' stress, livelli għolja ta' ansjetà. Flimkien? Ma' kemm norqdu, x'nixorbu, missejna wkoll għall-fred, u anke kemm aħna kapaċi nirraġunaw kif qed insemmu sadal-aħħar mal-issues illi għandna. Grazzi ħafna Matteus Grasso, min ixtieq jagħmillu xi domanda partikolari, jiena dejjem nappella biex ma tagħmlux dieta waħidkom. Għax ħafna drabi aħna ngħidu sa minn għada ma nikol xejn, ma tistax. Sa minn filgħodu ma nieħu xejn, ta' minn għada daqshekk. Tistax ma tikol xejn. Irid tiekol u tiekol tajjeb u bil-ħin. Għalhekk wieħed għandu qatt m'għandu jagħmel dieta waħdu għax tistgħu tagħmlu ħsara iktar milli ġid. Mela, domandi għal Matteos 2182092 jew email info@calamita.